Padîşahek hebû ji çûna nêçîrê pir hez dikir. Her cara diçû nêçîrê wezîrê xwe jî bi xwe re dibir. Rojekî gava bi hev re çûn nêçîrê wezîr şûrê xwe hilda ji bo guliyê darê ji pêşiya padîşah bide alî. Li guliyê darê xist bi xeletî şûr li tiliya padîşah ket û tiliya wî jê kir. Padîşah ji ber êş û jana tiliya xwe pir hêrs bû. Berê xwe da wezîr, xwest çend gotinê bi keys jê re bibêje, lê wezîr derfet nedayê û beriya wî dest bi xeberdanê kir. Got paşayê min, bêhna xwe firre bike, di her tiştî de xêrek heye. Padîşah bi sehkirina vê gotinê bêtir hêrs bû. Got ser mezin, çi xêr di jêkirina vê tiliya min de heye, tu kenê xol mi dikî? Padîşah hema zû hat qesra xwe, ji leşkerê xwe re got herin wezîr bigirin bavêjin girtîgehê, bila demekî dirêj di wir de bimîne heta hişê wî bê serî wî. Piştî demekî dirêj, padîşah dîsa diçe nêçîrê. Di rê de rastî eşîrekî hov û har hat. Vê eşîrê tim û daîm riya karwana dibirîn, eşyayê wan dibirin û goştê rêwiya dixwarin. Lê belê edetekî wanî kevnar hebû, dema kêmasiyek di laşê mirovekî de hebûya, goştê wî nedixwarin. Evan kesa padîşa zebt kirin, wî anîn erdekî rast, agir pê xistin, Beroşekî mezin danîn ser agir û xwestin padîşah bavêjin wê beroşê. Dema li laşê wî nihêrtin çavê wan ket ser wê tiliya wî jê kirî. Hema di carkî de dilê xwe jê xelandin, gotin kêmasî di vî mirovî de heye wî berdin em goştê wî naxwin. Padîşah çawa ku nû ji diya xwe re bibe kur, Bi silametî xwe ji nav lapê wan hova xilas kir û berê xwe da qesra xwe. Gava padîşah vedigere qesrê, ji nobedaran re dibêje herin wezîr ji girtîgehê derxînin û wî bînin vir. Nobedar wezîr ji zindanê derdixin û tînin pêşberî paşa. Wezîr bi çavê matmayî li paşa dinêre. Paşa ji kêfa hima stiyê û wezîr hembêz dike û lêborînê jê dixwaze. Tiştê hatibû serê wî tev ji wezîrê xwe re got. Divê wezîrê min, min bibore. Te alîkariya min kir ku canê min xilas bikî, lê min tu avêtî zindanê. Gotina te rast derket, di her tiştî de xêrek heye, lê min nizanibû. Eger ne ji vê kêmasiya tiliya min bûa. Û wan bê bava ew ê min ji xwe re bikiran şîvayê varê û goştê min bixwaran. Wezîr got, Belê paşayê min, çawa ku mişte re got di her tiştî de xêrek heye. Divê mirov gelek cara bêhna xwe firre bike. Padîşah got, Qet me reqa neke, min te efû kir û car din tê bibî wezîrê min. Bi saya vê tiliya hatî jêkirin ez ji mirinê xilas bûm û min xêrekî mezin di vê tiliya xwe yî jêkirî de dît. Ku ev çend sal in tu di zindanê de mayî, gelo çi xêr di vê girtina te de hebû min ew fêm nekir. Wezîr bersiv da got paşayê min, di sekna min î zindanê de jî xêr hebû, lewra eger te ez nexistam zindanê, wê rojê ez ê bi te re bihatma nêçîrê û ji ber ku kêmasî di laşê min de tine bû, Di ciyê te de wê goştê min bixwaran. Veca gelî birana, wek hûn jî dibînin di dawiya her tiştî de qenciyek heye. Gelek caran em rastî hinek tiştên nexweş tên, em dawiya wan tişta hezir nakin û li hêviya wan xêrê veşartî nasekinin. Mînak, mêr hene no dizewicin, çend salê pêşî ji jinê xwe neqalin, lê piştî demên dirêj dibîne ku ji jina wî pêştir tu kes li ber serê wî tune ye. Û jin hene ji mêrê xwe ne razî ne, dibên çima tu ne maldarî yan çima karekî tey baş tune. Ti qedr û qîmeta wan nagirin. Lê gava çav bi rewşa maldara dikevin du sê hevjin xistine milê xwe, Li mêrê xwe poşman dibin û hê ji wan hez dikin. Xwedayê mezin çiya dibîne û li gor mezin û piçûkdayiya wan berfê dibarîne. Her wiha evdê xwe dibîne li gor rewşa wan xweşî û nexweşiyê tîne pêşiya wan. Divê em ji bîr nekin ku qencî û xerabî bi izna Xweda ne. Ger xerabî hat pêşiya we, sebir bikin û li hêviya rojên xweş bisekinin. Ger hûn rastî qenciyekî hatin, şikir bikin, ji bo tim û daîm Hûn di nava wê qenciyê de bimînin. Şîreta min we ev e, hûn tîn û birçî bin, bê pere û bê pertal bin, pepûk û evdal bin, yan jî bêmal û bêmeqam bin, di her tiştî de xêrek heye, li hêviya roja xwe bisekinin. Heke sekna we neyê, tiliya xwe li pişkokê bidin û li hêviya çîroka nû bisekinin.